I dey ask you this one through Christ our Lord. Amen. Make to relax now, so we go hear the word of God for today. Today na Saturday, October 18, 2025. Feast of St. Luke wey be evangelist. First reading. Reading from the letter wey St. Paul write to Timothy. My beloved, Demas wey love this world, leave me go Thessalonica. Crescens go Galatia. Titus go Dalmatia. Na only Luke dey with me now. When you dey come, carry Mark join body.

go repair am as e deserve. You sef watch am well because e fight our preaching seriously. For my first defense, nobody stand with me. All man desert me. But I pray say make God no count am against them. But the Lord stand by me, give me strength, make through me the message spread, and all the Gentiles fit hear am. The word of the Lord. Responsorial Psalm. The response na, O Lord, your party dem dey show the fine glory of your kingdom. Make all the work wey your hand don do thank you, O Lord. Make your faithful people bless your name. Make dem yarn about the glory of your kingdom and make dem talk about your power. O Lord, your party them they show the fine glory of your kingdom. Make them tell people about your power and the fine beauty of your kingdom. Your kingdom na kingdom wey no go ever end, and your rule dey go from one generation reach another. O Lord, your party dem dey show the fine glory of your kingdom. The Lord dey right for everything wey im dey do, and he holy for all the work wey im hand don make. The Lord dey near anybody wey call am, anybody wey call am with true heart. O Lord, your padi dem dey show the fine glory of your kingdom. Hallelujah, hallelujah. I don choose una from inside this world, na the Lord talk so. Make una go bear fruit wey go last forever. Hallelujah, hallelujah. Gospel reading. Reading from the Holy Gospel where St. Luke write. The Lord Jesus chose 72 disciples, send them out two by two, go every town and place when you want visit. He tell them, the harvest plenty, but workers small. So make una beg the owner of the harvest, make him send workers go in farm. Go your way, I dey send una like lamb among wolves. No carry money bag, no sack, no sandal. No waste time dey greet people for road. Any house wey una enter, first talk, peace to this house. If peaceful person dey there, your peace go rest on am. If not, e go return to you. Remain for one house, chop and drink wetin dem give you, because worker deserve e pay. No dey waka from one house to another. Any town wey welcome you, chop wetin dem give you, heal the sick wey dey there, and tell them, the kingdom of God don near you. The gospel of the Lord. Reflection My people, today gospel na about Jesus sending 72 disciples go carry message. He no just send them anyhow, he give them clear instruction and strong warning. Jesus tell them, the harvest plenty, but the workers small. So make una beg the owner of the harvest, make him send workers go in farm Work dey plenty for God hand, but people no too ready. Jesus dey talk say souls full everywhere, people dey lost. People dey broke, but only few dey ready to serve. For our time too, the same thing still dey happen. Church dey full, but real disciples dey few. Everybody wan blessing, but few wan service. Some wan miracle, some no wan mission. Jesus dey call us today, no just dey sit down go work for my farm. That farm na your office, your street, your family, your circle. Then Jesus talk, I dey send una like lamb among wolves. Mission work no easy, but God dey protect. To serve God no be cruise, wahala go dey. People go mock you, tempt you, even betray you. But Jesus send them with power, not fear. E mean say no matter the danger, God cover dey sure. He talk again, no carry money bag, no sack, no sandal. No waste time dey greet people for road. Depend on God, not on material things. Jesus dey teach dem trust. When you dey on God mission, im go provide. Some of us dey fear serve because we dey look pocket first. I no get money, I no get connection.

As Christian, na peace you suppose spread, no wahala. Even if people reject your message, no vex, your peace no go waste. Jesus add, Remain for one house, chop wetin dem give you. Worker dey serve in pain, contentment and humility. No dey jump from one house to another because of comfort Some pipo dey serve God but dey look for who go host dem beta. Jesus say, Stay where you dey, no dey eye anoda pesin's plate, be content and know say God dey reward his own workers. Finally, Jesus tok, Any town wey welcome you, chop wetin dem give you, heal di sick wey dey there, and tell dem, Di kingdom of God

Make we pray. Papa God, thank you say you don call me make I serve you. Give me courage make I fit work for you without fear. Give me faith make I depend on you well. And give me heart wey go carry peace anywhere I waka. Use me make I fit bring your kingdom close to people wey dey around me. We dey pray this one through Christ our Lord. Amen. Prayer to the Holy Spirit. Holy Spirit, where they shine light and show love. May you be true love, where they drive Papa and Jesus speaking together. I beg, hear my prayer. You wey sabi dash better better gift, I dey beg make you give me strong faith wey no dey shake, so I fit believe all wetin God don show and make my life follow wetin e talk. Give me hope wey sure, wey go make me hand myself give you well well and follow your control. Put inside my heart better love wey no get bad mind. So I go dey do wetin God want, even the small small things. Make I no just love my padi dem, but make I love my enemy dem too. Just like Jesus Christ wey use you give himself for cross for everybody. Holy Spirit, na you go ginger me, na you go guide me, na you go show me road, so I go fit always follow you well as true pikin. We dey ask all this one through Jesus Christ our Lord. Amen. The Magnificent. My soul dey hail Baba God. My spirit dey join for God wey save me.

and to Son, and to Holy Spirit, as he be from beginning, he still be now, and he go remain forever and ever. Amen. Thank una we here today Holy Mass reading. Make una go in peace, log Papa God, and serve him well. Remember to subscribe and share and give your family and friends. make dem too collect baba God blessing.